Belê pirsek girîng hatiye, dibê di civaka kurdan de dengeya dîn û siyasetê yanî hevsengiya dîn û siyasetê divê çawa were dîzaynkirin yan jî şerê di navbera sekûler û oldaran de Çawa dikare were dîzaynkirin? Çawa dibe were dîzaynkirin em bêjin? Berê civaka Kurdan da hevsengiyê dîn û siyasetê. Bi rastî yani ev ev mijarek wisa ye ku ji xwe ev Krîza Rojhilata Navîn yan jî krîsa krîza şaristaniyeta Îslamê di bingehê de krîzek siyasî ye. Yani ev pirsa hane pirsa pênc şeş deqan ku meriv bersiv bide nîne. Divê bi berfirehî li ser were axiftin. Yani dîn û siyaset. Niha me gava din di destpêka axiftina xwe da me besa hinek nêrînên pêşengên sosyolojiyê di derbarê dîn da me besa wan kir. Vêca li Rojhilata Navîn mesela dîn û siyasetên dê çawa be? Telîme got, Di şaristaniyeta Îslamê de krîz, krîza şaristaniyeta Îslamê di bingehê de krîzek siyasî ye. Yanî otorîta siyasî dê çawa were diyarkirin, meşrûîyeta rewatiya otorîteyê. Krîza bingehî nebe di şaristaniyeta Îslamê de û îro dîsa hê jî berdewam e, vêca îro kêşeyên din jî lê zêde bûne. Lê ji ber ku li vê derê mesela dîn û siyasetê û gotiye yan jî e, şerê di navbera sekuler û dîndaran de Niha bi hatina modernîteyê me gava din gotibû nêrîna Marx û Weber bi taybetî ji ber ku ev du sosyologên gelek karîger in li hemû cîhanê û li ser Sekulerên cîhana Îslamî jî bi taybetî li Kurdistanê jî tevgerên bên çepkir gelek in. Ji xwe bi piranî li destpêkê bi Marksîzmê rabûn. Li ba Marks dîn ji xwe dê rabe. Bi hatina sosyalîzmê û bi taybetî ku xwe gihandin qonaxa komûnîzmê di civaka komûnîst de dîn rabûye çunkî dîn ji ber hinek şert û mercên civaka beriya qonaxa komûnîzmê, sosyalîzmê peyda bûye. Vê ca ku ew şert û merc rabûn êdî pêwîstiya yê mirovan me li destpêkê jî diyar kiribû ku dê bi dîn nemîne û dîn rabe. Anê li ba marksîstek klasîk Yanî nêrîna wî ya di derbarê dîn de ev e. Ya nêrînek wiha dogmatîk e. Bingeha Marksîzmê ji xwe diyalektîk materyalîzm e. Belê, dirust e. Ji xwe ji xwe Marks li vê derê li gor baweriya xwe axiviye. Ji ber ku li ser bingehek yanî baweriya wî li ser bingeheke ateîstîk û materyalîstîk e mesela. Wî ev baweriya xwe yanî di nava sosyolojiya xwe de wek em bêjin tespîtek zanistî pêşkêş kiriye lê eleqa vê û zanistê bihevtine sosyolojiya yan jî sosyalîzma zanistî ev baweriyeke baweriyek dogmatîk e. Çunkî Marx Gava li ser dîn a daxive yanî di cewhera xwe de yanî û em bêjin dîn çi ye çawa peyda bûye li ser wê daxive. Lê ya we ber hinek cudatir e, we ber li ser cewhera dînî yanî ji cewhera dînî zêdetir li ser formên civakiyên dînî. rengvedanên civakiyên dînî diaxive. Yani ev ev li gor zanista modern ev zanistî tir e çunkî di bingehê da dîn çi ye tiştek dinê ye ev yani metafîzîk lê formên rengvedanê wî yên civakî çi ye tiştek dinê ye. Ha li gor Weber jî bi modernizasyonê ku modernizasyonê li bavî xwe rasyonalîzasyonê Bi rasyonalîzasyonê dê dîn yanî karîgeriya dînî ya li ser jiyana civakî dê çixa biçe mesela kêm ve kêm ve kêm ve dê rabe û dîn mehkûmê jiyana taybet be li ba Weber jî wisa li ba Marx jî bi temamî rabde ve ca nêrînek wahe derbarê dînî da lê me çawa got li Ewropayê Li ba van em bêjin li ber rewşenbîrên Ewropayê gava ku dîn tê gotin di bingehê de yan jî di navendê de mesîhîtî tê hizirkirin. Tiştên din jî li gor wê qiyas dikin. Vêca me got çi yanî li vê derê di navbera mesîhîtî û îslamê de cudahî heye. Yanî ji bo ku em yanî pirs ev e hevsengiya dîn û siyasetê dê çi be li Kurdistanê?

Arnold Zitelmann heye ew jî wî jî teolojî xwendiye yanî bi taybetî teolojiya mesîhîtiyê dibê gava ez pê hesiyam ku încîl wek qurana mihemed ji ba xwedê de nehatiye dibê dilê min gelek rehet bû Em bêjin, niha di Încîlolojiya rexneyî de em bêjin Mesîhî jî qebûl dikin ku ev yekser ji bo Xwedê nehatiye ji xwe çar Încîl û dewama wî em bêjin nameyên Pawlos wan û her wekî din yanî bîyografya Mesîh in. Markus, Meta, Luqa, Yuhanna û ew ê din jî mesela nameyên Pawlos in. Ê li ba misilmanekî Quran yekser yani kelama xwe nê yani ji bo Xwedê dihatiye yani eva ne biyografya Mihemede ne gotinên Mihemedin û Încîl çiqa hatiye parastin li ba Mesîhiyan û Quran çiqa hatiye parastin ev jî ji hev cuda ne. Mesela Quran parastîtir e ji Încîlê, yanî bawekî zanistî ji ku em berî xwe bidinê û nêzîktirê dîroka îro e, yanî dûrketina mesîhiyekî ji mesîhîtiyê û dûrketina misilmanekî ji îslamê

û cemaete ke bel tay. Ev yanê ji bo ku bîr û baweriyek em bêjin dîn were qebûlkirin kêmtirîn merc in. Hinek dîn vî wayî ne, mesela dînên Aûstralyayê, dînên Afrîkayê, dînên vî rengî ne. Vêca hemû dîn ne divê kategoriyê de ne. Niha tiştek ku rewşenbîrên me fêm nakin, rewşenbîrên me yên sekuler fêm nakin. Ha, kategoriya duyem, digel van, mesela hinek dîn hene, digel van prensîpên exlaqî hene. Mesela Mesîhîtî û Budîzm. Prensîpên exlaqî jî tê de hene. Kategoriyek din di dînan de digel prensîpên exlaqî di hinek dînan de qanûn hene. Mesela qanûnên siyasî hene. Bo nimûne Îslam. Vêca Îslam diyar bû ku hem bi naveroka xwe Hem bi mahiyet û siheta çavkaniyê Xwecî Mesîhîtiyê cudatir e. Li destpêkê jî bi rengekî cuda peyda bûye û bi dirêjayê dîrokê jî mesela jî cudatir bûye. Ji ber wê jî yanê nêrîna te ya li Mesîhîtî û Îslamê divê eynî nebe yanê. Yanî li Ewropayê gotin dîn dê rabe ji xwe ra yanî mesîhîtî mesîhîtî di rastiyê de ji xwe yanî mesîh dewa desthilatek siyasî nekirî yanî di çavkaniyên esliyên mesîhîtiyê de ji xwe Em bêjin dêr nabe desthilata siyasî. Yanî em bêjin peydabûna dêra Katolîkan di rastiyê de averêbûnek e ji Mesîhîtiyê. Yan di Mesîhîtiyê de tune. Ew gotinek rewşenbîrekî Morîtanî he dibê

Mesîhîtiya ne layîk li dijî mesîhîtî ye. Lê di Îslamê de misilmanek gava ku bêje ez ê li çavkaniyên eslî yên Îslamê vegerim yanê Quran û tecrübeya nebewî, sinet ji serî heta binî mesela Em dibînin ku Îslam pêwendîdar e bi tişta civakî, bi tişta siyasî. Yanî tu wekî mesîhîtiyê nikarî Îslamê û siyasetê ji hev cuda bikî. Ha hinek kes dikarin Îslamê ku wisa ji xwe re hilderînin û wisa bawer bikin. Lê eva bi tuayî nikare li cîhana Îslamî bibe nêrîna serdest, rêbaza serdest, xeta serdest.

Û rewşenbîrên me yên îslamî jî rastiyekî qebûl bikin. Rastiya ku îro qebûl nakin yan jî naxwazin bilêv bikin, divê qebûl bikin. Ew jî çi ye? Me gotibû em dîsa bêjin sekulerên me di wê baweriyê de ne ku dîn dê rabe. Modernîte, modernîzm çiqas em bêjin bi pêş bikeve, çiqas berbelav bibe, cîhana Îslamî jî di dîn rabe. Ji ber ku di xeyala wana siberojê de Îslam tune ye, Îslam dê rabe ji jîyana siyasî civakî, Pêkvejiyana digel Îslamê bi rengekî siyasî hizir nakin ji ber wê jî cihedî dikin bi tundî. Ev şaşiya sekûleran e, rewşenbîrên me ye. Yanî ev e, cudahiya Mesîhîtî û Îslamê e, nizanin. Yanî Vê ca îslamgirên me şaşiya wan çi ye? Ew jî dibêjin yanî sekulerên me di derbarê îslamê de çi difikirin ji bo siva rojê, îslamgirên me jî di derbarê sekuleran de wisa difikirin. Dibêjin sekulerîzm tiştek nû ye, nû peyda bûye, bingeha wê tune ye, dê sibê rabe. Yanî gava ku siva rojê xeyal dikin, senaryoyek di derbarê siva roja cîhana îslamî de gava ku saz dikin, Azadiya siyasî ji sekûlerîzmê re tune. Eynî wekî ku çawa sekûler azadiya siyasî li ban jî Îslamê re tune, sibe rojê divê Îslam divê ji siyasetê biqete, em bêjin, ew jî eynî wisa dibêjin. Vêca her kesek ji ber ku di cîhana xwe de sibe rojeka em bêjin yekreng, Em dikarin bêjin dîktatorane û despot sekûlerîzmeka zordar rîxwaz û îslameka zordar rîxwaz hizir dikin. Sekûlerîzmeka azadîxwaz yanî gava ku ez bêm azadîxwaz behsa jiyana taybet û rojane filan dêva nakin. Behsa azadiya siyasî dikin. Azadiya siyasî Ji bo Îslamê jî ji bo sekûlerîzmê jî. Ha ev mesela li Kurdistanê li cîhana Îslamî ev mesele li vê derê diçe pir hiqûqî ye. Yani hiqûqekî Îslamî hiqûqeke sekûler. Pir hiqûqî dewletên em bêjin sîstemên pir hiqûq hene îro li dinyayê lê bi rengê ku li vê derê pêwîste tine li Rojhilata Navîn bi taybetî li cîhana Îslamî. Ji ber wê jî Divê sekulerên me jî, îslamgirên me jî der ji vê zihniyeta em bêjin nehêştina yan jî em bêjin tinekirina îslamê yan jî sekulerîzmê di asta siyasî de berdin. Her du jî, her du jî Wek ku dewam dikin divê em bifikirin. Em bi vî wê dikarin li hev bikin. Em bêjin ew têgeha îslama siyasî jî li vê derê e, diyar dibe ku têgehek şaş e. Yanê. Çunkî ji xwe di bingehê de îslamek ne siyasî tune. Divê tu dikarî îslamê di mala xwe de bijî, di mizgeftê e, yanê Digel Îslamê li mala xwe digel Îslamê dibê tu dikarî bijî. Li mala xwe dibê tu dikarî bi rengekî Îslamî bijî. Ev wekî ew ki yanî ku Tirk ji Kurdan re dibêjin yani em mafê wê siyasî tune bi rengekî neteweyî hûn nikarin mesela xwe em rêva bin wer wekî din. Lê hûn dikarin di mala xwe de bi Kurdî biaxivin. Yanî kurdatiye ya çi pêwîstî bi çi heye mesela li mala xwe li kolanan dikarin mesela wan pêwîstî xwe pêk bînin yanî ha em jî dibên helbet ev pêşnumayek e yanî sîstema pirhiqûqî ye li Kurdistanê û li cîhana îslamî ev pêşniyarek û pêşnumayek e ewa gelek em bêjin valahî helbet tê de hene evê di çawa çêbe yanî çawa sekul du hiqûq dê çawa çêbin ev divê li ser were axiftin bi berfirehî çunkî tê da Kêmasî û valahî zaf in. Pêşnimayek bi tirkî dibêjin taslak. Divê ev were ew kirin. Berfireh kirin, valahî werin dagirtin, kêmasî werin temam kirin. Ev çawa çê be û nîqaşek din ye. Lê divê em vê bizanbin. Yanî ew kes in ku dijayetiya Îslamê dikin li ser asta siyasî û dujayetiya sekûlerîzmê dikin li ser asta siyasî, divê êdî dev ji van îdayên xwe berdin ji bo ku em bikaribin bi hev re bijîn, em bikaribin hev qebûl bikin. Her du jî dê bijîn. Yanî wekî Ewropayê bila tu kesek nefikire. Li Ewropayê mesîhîtî rabû dû li vê derê jî îslam rabe. Nexêr, îslam ranabe jixwe li Ewropayê e, yanî di mesîhîtiyê de jixwe îdiayek siyasî tune. Yanî lê di îslamê de heye. Yanî gava ku tu li çavkaniyên mesîhîtiyê vegerî, tu dikarî mesîhîtiyê ji qada siyasî em bêjin bikişînî derxî. Çunke di bingeha mesîhîtî de tişek zatine. Ê lê gava ku tu li çavkaniyên îslamî vegerî, ê te dikişîne nava siyasetê. Em bêjin ha îslam ji siyasetê bi tenê pêk nayê. Em bêjin lê aliyekî wî siyasî jî heye. Ji ber wê jî kes divê xeyalekî ku îslam dê sibê rabe wekî Ewropayê îslam dê ji vê serdema navîn xilas be nexêr îslam dê bûya wê ranebe ji ber wê jî em divê pêkvejiyana cudahiyan bi rengekî azad û yeksan ava bike li Kurdistanê jî, li cîhana Îslamî jî çawa mafê siyasetê ji sekûleran re heye, bi hemana wê ji misilmanan re hebe, çawa em dibên azadiya hiqûqî û siyasiya sekûlerîzmê divê li Rojhilata Navîn jî hebe, divê ji bo Îslamê jî hebe. Heta her du alî dev ji vê zihniyetê bernev bin, heta îslamgir sekûleran di asta siyasî de qebîl bikin û sekûler îslamgiran di asta siyasî de qebîl bikin yani heta yani heta qebîl nekin ev krîz dê her û her û berdewam be. Yani tu yê bînî li Kurdistanê bo nimûne yani kemalîzmek Kurdî bînî Kurdistanê ê kemalîzm bi xwe di krîzê de ye. Yani krîza wê ya meşruiyetê he Û ew ê miheqiq hilweşe. Ê tu Kemalîzma Kurdî bînî li ser Kurdan ferz bikî, ew jî re bêjî wila ev laîsîzm e û hemû dîn her kesek azad e, nexêr, ev direw e. Ha mesele bi tenê laîsîzma wan jî yani şixwe yani laîsîzm di bingehê de yek jî şaşiyek wiha tê kirin, dua rastî ew ke hatim di medyajivakî de Sekûlerîzm û layîsîzmê li nav hev dixin. Niha layîsîzm zêdetir em bêjin di derbarê pêwendiya dîn û dewletê de ye. Layîsîzm. Sekûlerîzm jî zêdetir di derbarê pêwendiya dîn û civakê de ye. Tak û civak. Yanî takê kes û civakê de. Yanî laîsîzm zêdetir têgihek hiqûqî ye, sekûlerîzm zêdetir têgihek exlaqî ye. Sekûlerizasyon em bêjin çi ye? Wendabûna giringî û karîgeriya dînî ye di qada takî û civakî û çandî de. Yani yani di bingehê de gava tu sekulerize bûyî, yani sekuler yani dinyewî yani ji li dervey dîn. Ne ferze dijminê dîn be, yekî sekuler dikare dijminatiyê dînî jî bike, lê ne ferze, lê li dervey dîn e. Ha misilmanek jî dikare bi rengekî sekûler bijî, bijî eger bijî jî ew dizane ku ev li dijî Îslamî eger hê misilman be ev îtiqada bi vî dînî hebe yanî ew li ba xwe xwe gunehkar dihesibîne wisa em bêjin dijî yanî sekûlerî û dîn bi vî rengî mesela ji hev cuda dibin. Ha laîsîzm laîsîzm jî ji ber ku min çawa got tecrûbeya mesîhîtî û Ewropayê şaş hatiye fêmkirin îro bi heman şêwazê tên li ser laîsîzmê li Rojhilata Navîn de axivin ev jî dîsa cehaleteka em bêjin rewşenbîrên me ye belkî ev hinek Peyrek dijwar bû lê niha laîsîzm, laîk ji Laosê tê. Laos, Laos gel. Laîk yanê gelî, xelkî. Hevdija Laosê kleros e. Kleros ji bo rahiban dihat gotin. Yanê kleros yanê kesên hilbijartî, kesên erkdarkirî, kesên ku hatiye wezîfedarkirin yanê ji rahibên em bêjin dêrê re kesên ku li dêrê erkdar bûn ji wan re klerus hat gotin kesên li dervê rahiban yanê xelk gel laos layîk ji wê tê yanê wextê ku ew dibên layîk yanê ji ber ku dîn li Ewropayê dêr e Ew dêr û dewletê ji hev cuda dikin. Yanê dibê tu win rahe binikarin me bi rê ve bibin. Tu li karê xwe, ez jî li karê xwe. Yanê ew nîqaşa tayînkirinê heye di navbera Papa û Key de. Li wê derê Key gava ku dawa layîsîzmê dike li dijî Papa, ew jî xwe dispêre Xwedê. Dîndar em êrîk. Dibê Xwedê ji xwe ev desthilat daye min. Yani laos û kleros bi vê maneyê divê were fêmkirin. Yani gava ku ez îro behsa îslamê dikim, ez ne ji klerosê me, yani ez ji malbat, ez ji binemala rahiban yan jî ji binemala em bêjin mamostayên dînî nayêm. Bo nimûne babê min Nizane bêje elîf bê tê sê jî. Nizane bixwîne. Diyam nizane bixwîne. Dê bavê min yani ji xwe di îslamê da ruhbanî tene, rahib tene ne. Yani ez îro wekî yekî ji gel li ser îslamê diaxivim. Yani ez ji gelim li ser îslamê diaxivim. Ha, yekê sekuler çiqas mafê wî heye di siyasetê de, mafê min jî ew qasî divê hebe. Em bêjin. Yanî li vê derê ez jî dibime layîk, ew jî dibe layîk, vêca layîktî ne we ku ez dîn piştguh bikim û biaxivim. Layîktîk ew e ku ruhban neaxivin li ser siyasetê. Dêr neaxive, êdî Îslamê de dêr tune. Rahib tene kesek dise yanî Ka'be dêr nîne yan yan jî mizgeft dêr nînin. Îro îmamê Ka'beyê papa nîne. Kes xwe nasîna ke qedrê wî jî xwe li bo me tine. Yan jî melikê e, Siûdiyê e, papa nîne. Kes pênc xweşî xwe têna de yani. Em bêjin. Yan jî melayê mizgeftê rahib nîne yanî. Gotina wî li ba me ne girîng e yanî. Yanî mesela Laos û Klerosê şaş tê fêmkirin. Laîsîzma ku îro li Rojhilata Navîn tê pêşkêşkirin ji aliyê em bêjin laîk, sekulerên me be. Mesela laîsîzma kemalîzmê. Bi xwe hatine em bêjin elîtek sekuler, dînekî em bêjin nû saz kiriye, yanî ew elît kleros e, weke rahibên vê vî dînê kemalîzmê, rahibên dînê kemalîzmê, Dawa layîsîzmê dikin. Yanê win ne laos in ji xwe, win elîtek in, eynî wekî rahibên dêra katolîkan ji hemû gel dûr in, gel ji xwe wekî we nîne. Gel wekî we nîne. Yanê win li dijî laosê ne. Elîta kemalîst li dijî laosê ye, gel laos wekî te nafikire. Tu kilerosî. Yanê ev kesên ku ji xwe re dibêjin layîk in, Ew di bingehê de klerîk in. Dînekî wekî em bêjin dêra katolîkan ji xwe re dêrek nû, dînekî nû saz kirine. Îro laîsîzma Kurdistanê jî ê ku behs dikin zêde ji ya Kemalîstan cudatir nîne. Ya û dibê em Her kesek di dînê xwe de azad e, rengekî azadane dikare li mala xwe yan jî di jiyana xwe ya şexsî de, bi taybet de di dînê xwe de azad e. Lê ji jor de bi xwe diyar kiriye siyasetê ew bi tewamî ew diyar dike, sîstema siyasî, sîstema leşkerî, sîstema aborî bi temamî diyar kiriye. Di nava vê sîstema diyarkirî de divê tu dikarî em bêjin Filan kes hilbijîrî. Wan sîsteman çima naxî ber hilbijartinê? Em bêjin sîstema ku te bi xwe diyar kiriye. Te hemû distmes hemû tişt desteser kirine. Tu bûyî klerosê Rojhilata Navîn, bûyî dêra katolîka modern. Em bêjin hatî yanê zihniyeta te li dijî Laosê ye. Tamam, eger la, laisizm eger gel be gel bêje çi ser çoman? Ji gel bipirsin. Gel rêveberiyek û çawa bixwaze ser çoman. Gelê me, gelê Kurdistanê eger dijatiye İslamê bike ser çavan ser seran. Eger dijî İslamê be divê rêveberiyê me jî dijî İslamê be.

Yanî tetbîqkirina tetbîqkirina şerîetê bi darê zorê li dijî şerîetê ye. Tu nikarî tetbîq bikî. Gel çawa bixwaze wisa ye, rast e. Lê îro tu li ser navê gel diaxivî, zihniyeta te li dijî zihniyeta gel e. Yanî tu ne Laos î, tu Klerosê Rojhilata Navîn î. Elîta ku te ava kiriye mesela em bêjin, eynî wekî dêra Katolîkan û papayekî jî te daniye ser, papayekî em bêjin Atatürk papayê Dewleta Tirkwe a Kemalîzmeka Kurdî ku eger li Kurdistanê were em bêjin sazkirin, ez vê dibêm em êdî beradeyê xwe nevestîn. Îca dê krîza wê dest pê ke. Krîza meşruîyetê. Weke Kemalîstan sed sal du sed sal em ê bikevine pey hev. Tişta ku hewce nake em zemanê xwe em bêjin bi tiştê wiha mesela em bêjin pûç bikin û zemanê me beredayî biçe û gelek têkoşan çêbin di nava wan de civaka kurd em bêjin xisareke mezin bibîne di serî de divê hev qebûl bikin. Yani. Ha niha em bêjin pêşniyara me yan jî çareseriya vê gavê ya îdeal Bi rengekî pêşnumayî, ne bi rengekî temam û kamil, pir hiqûqî xuya dike. Ê ku Îslam bin Îslam bira, ê ku sekuler bin sekuler. Em bêjin. Divê ev were qebîl kire. Ne wele tu di jiyana xwe de azadî, tu kîjan ji kîjan dînê bî dikarî bikî. Ev wekî ew kî. Tu di jiyana xwe de azad hereb Kurdî biaxive. Li mala xwe bi Kurdî biaxive. Heman tişt e. Û ev krîzê çareser nake.

Em bêjin, divê em ser vî li ser van ji serî de bixwînin. Serî de bixwînin û pêkvejiyana hemû cudahiyan bi rengekî azad û yeksan li Kurdistanê û Rojhilata Navîn bi vî rengî mimkun e. Bi rengekî din mimkun nîne. Vêca yanê li ser vê bingehê em pirsê dubare bikin, di civaka Kurdan de hevsengiya dîn û siyasetê divê çawa were dîzaynkirin? Yan jî şerê di navbera sekuler û oldaran de çawa dibe ku were dîzaynkirin? Belê. Pirs ji xwe hate fêmkirin. Her du alî jî divê vê rastî rastiya hev qebûl bikin. Yani qebûlkirina rastiya hev ew e ku li ser asta siyasî û hiqûqî hev qebûl bikin. Li ser asta siyasî û hiqûqî. Çunkî îdiaya her duyan jî heye dibêjin rêveberiya civakê divê em bikin. Sekuler jî dibin, îslamî jî dibin. Madem hûn her du jî dibin, ya îja binake em şer dikin bira. Em çima şer dikin? Em çima pev diçin? Çareseriyek heye pir hiqûqî. Kêmtirîn bila du hiqûq hebe em bêjin li dinyayê gelek dewletên cuda hene yanê sîstemên hiqûqiyên cuda hene û fer nîn em wekî wan jî bikin çunki em ê li vê derê tiştekan nû bikin heta xweş heta te xweş Ji hevpeymana Medîneyê dixwazin. Siheta te xweş. Ji xwe ev tişta ku em dibin ji xwe Îslamî ye. Yanî bi pirhiqûqî her kesek xwe bi hiqûqa xwe bi rê ve bibe. Peymana Medîneyê mesela li Medîneyê misilman xwe bi hiqûqa xwe, cihû xwe bi hiqûqa xwe, mûşrik xwe bi urf û edetên xwe, mecûsiyên hicrê, Mesîhiyên Necranê her kesek xwe bi hiqûqa xwe mesela bi rê ve dibe, ha belkî were gotin ya em ê li Kurdistanê yan jî li Rojhilata Navîn pirhiqûqî ya ev serdema hanê em ê çawa wisa bikin filan û bêvan na ev tiştekî wisa zehmet nîne. Ema yanî ew enerjiya ku em divê de xerc bikin û enerjiya ku em di wê krîza şer û pevçûnên sekûler û îslamiyan de xerc bikin ku em bidine berhev, ev hezar car ji wê îdealtir e. Yanî hevsengiya di navbera dîn û siyasetê de bi vî awayê em dikarin binirxînin, ha dîndar siyaseta xwe çawa dikin? Nam Selefî çawa dikin, Eş'arî çawa dikin, Maturidî çawa dikin, Elewî çawa dikin, Şîî çawa dikin, Xaricî çawa dikin, Quranî çawa dikin, modernîst çawa dikin, postmodernîst çawa Îslama modernîst, Îslama postmodernîst yanî Îslama kevine şopî kî çawa dike ew dizane bi kêfa xwe ye yanî ew tişek dine yan jî sekuler Mesela sekülerizma liberal, sekülerizma em bêjin sosyalist yan jî sosyal demokrat yan jî di nava em bêjin sekülerizma anarşîst û sosyalist çutan e. Di nava liberaliyê da veye belkî deh panzdeh ekol di nava çepgiran da em bêjin piştê post çepgiriyê her kesek tisekî cuda dibê. Ew tiştek din e. Lê tişa ku divê were qebûlkirin em bêjin her duy alî Li ser asta hiqûqî û siyasî divê hev qebûl bikin mafê rêveberiyê bidine hev. Tu jî dikarî xwe birêve bibî. Ev jî ev hinek dişbe ewka Montesquieu doktrîna wî lê helbet ya Montesquieu premodern bû û li ser çînên civakê bû. Em ê em behsa tiştekî cudatir dikin lê li wê derê Montesquieu behsa azadiya siyasî dike. û şertê azadiya siyasî jî hevsengiya hêzên civakî ye. Hevsengiya hêzên civakî. Ha îslamî bila xwe awekî em bêjin kolektîf xwe bi rêk bixin di nava civakê de, sekuler jî bila xwe bi rêk bixin. Ev hêzên civakî dê di nava xwe de hiqûqekî Yani sîstema prehuquqiyê dan îdî çawa datînin û filan û bêvan ev tişteke din e. Belê bi kurtasî em dikarin wiha bêjin hevsengiya di navbera dîn û siyasetê de zêde jî kurt nebî mixabin. Lê ku eger ev neyqebîlkirin mixabin ew krîz dê her û her berdewam be. Hêvîdar im yanê dersî gihêştibe cihê xwe lê min çawa got ev mesela hanî me zaf kurt kir me zaf e, me gelek tiştan me valahî têda hêştin gelek kêmasî têda man divê berfireyî were axiftin lê belê ji ber ku piştê vê bernameyê yekser hate pirsîn me xwest em e, bi kurtasî bibersivînin belê zor spas.